Wasalna għall-aħħar feature fis-sensiela mill-biblioteka fejn ippruvajna nagħtu dak l-għarfien li jisħoqilha din il-Biblioteka Nazzjonali. Bix-xieraq illum għandna magħna lill-Librar Nazzjonali ta' Malta, is-Sur Oliver Mamo, illi miegħu se nitkellmu dwar digitisation. Mela, digitisation primarjament issir biex nieħdu ħsieb dak kollu li huwa oriġinali. Jiġifieri jaf għandek dokumenti li huma fraġli ħafna jew ta' valur. Per eżempju, ta' min insemmi fejn tidħol fraġilità ta' dokument jew ta' pubblikazzjoni, ta' min nista' nsemmi per eżempju gazzetti. Gazzetti ikunu pprintjati fuq karta li ma tantx hija permanenti, allura bil-mogħdija taż-żmien din tisfar, tiġi brittle bl-Ingliż u faċli titfarrak meta tiġi użata bl-idejn. Teknoloġija qabel kienet li ntuża l-microfilm. Jittieħed ritratt, il-prinċipju huwa l-istess fid-dinja moderna tal-seklu 21 qed nitkellmu sa fuq digitization x'kollox virtwali. Għandek eżempju wkoll fejn natu Din il-kopja li ssir bid-digitization mhux bil mhux eh, l-oriġinal pereżempju minħabba valur eh, tal-oġġett għax ma tistax tħallih eh, biex ngħidlek fl-idejn. Per eżempju, fostom nista' nsemmi Nostradamus, għandna l-first edition hawnhekk ta' Nostradamus, u dan id-daqs tiegħu tant huwa żgħir li trid kif tajjajt il-Malti tittoqgħod isek bħal seqer kieku fuqu eh, u meta tikkonsidra kemm hawn ftit kopji fid-dinja ġifieri ta' min li biex tipproteġih u jkun aċċessibbli mbagħad għal ġenerazzjonijiet Fil-futur noffru kopja tiegħu milli l-oriġinal fis-sala tal-qari. Każ, każijiet oħrajn jiġifieri dokumenti ta' importanza storika kbira, speċjalment fil-kuntest lokali għal Malta, bħal mhuma dokumenti mill-Arkivju tal-Ordni ta' San Ġwann, jew eh, fragilitat niftakar ukoll pereżempju d-dokument eh, wieħed mill-eqdem fil-fatt dokumenti li għandna ta' importanza kważi tista' tajt eh, Ewropea jekk mhux mondjali, il-dokument aħna nirreferu għalih bħala ta' Pascal. Dak huwa ċ-ċertifikat tat-twelid, biex ngħid hekk, tal-Ordni ta' San Ġwann fejn tidħol il-Knisja Kattolika. Allura eżattament il-proċess ta' digitisation x'jinvolvi? Mela l-proċess ta' digitisation pratikament għandek eh, kamera ta' ritratti li qed tiġbor eh, eh, qed ritratt mhm. u dak ir-ritratt Mil-lat tal-istudjow tagħna jiġi editjat biex tiġi paġna paġna kull ritratt ikollu ġifieri paġna waħda. U mbagħad da jiġi uploaded fuq portal online. Fl-istess ħin ikun hemm min qed jiġi dak il-materjal qed jiġi katalogat ħalli l-riċerkatur u jew dilettant li jħobb ifittex fuq l-istorja ta' Malta u anki dik Ewropea ikun jista' jfittex. Jew mod tematiku meta għadu fil-bidu ta' riċerka tiegħu għadu qed ifittex fuq tema, għadu ma jafx eh, b'citations eh, eżatti li jirreferi għal dokument. Jew inkella meta jkun wasal fit-tieni fażi tar-riċerka tiegħu fejn jaf eżattament eh, x'dokumenti għandu bżonn, ikun hemm qed ifittex eh, permezz ta' titlu tad-dokument jew tal-ktieb eh, l-awtur, għannu. U dan, ġviri inti għandek l-katalogar u l-istudio li pratikament hija fotografija.